Dikunsika siku indu ke benemu Vanessa ari Julau. Iya bekunsi enggau aku siti cherita pandak. Aaa cherita pandak amai pandak lalu tu legi legi ka kita ninga. Emm cherita tu nyadi ba asrama laban suba laban ke jauh sekul so sida enda ulih pulari. diau tauka bemalam bebuding sida iya suba au nyadi pia mega Vanessa enggau Veleza tu tadi ru hari minggu sama pulai ke seram asrama nyadi seduai tu bebakih udu kunsi siti kabut laban kabut besai ke siku atas siku baruh um katil deh enti endu um ngilah le mai kira ke pukul lima baka nya dia semua nembiak mandi laban ka nurun makai ngagai dewan makai kin sereta beradu ke bup dikena nurun belajar malam lagi ka nya kenyau. Um baka ngelama tu sebedau masuk kelas belajar malam nya dia deh bala nembiak ke ke bala student-student tadi betugung ba bala mayuh selalu disebut sida ne tadi roll call ok. Nyadi Vanessa enggau Veleza tu tadi au laban ke enda nurun makai enda enggau orang makai deh mandi sereta beradu ke bup baka orang bukai mega. Au seduai laun mimit ari orang tadi laban ke dudi tembu mandi ari orang tadi udah tembu apan nama semua. Nyu dudi duai nurun ari buding tadi duai. Pengudah tembu mandi kira jam enam setengah ka lemai mega kenya dia di seduai peteri sama beradu ke bup ap ti diri laban deka nurun belajar malam. Aaa kena ke lemai nya mega dia di sida ke nembiak ke pom lima bisi pengawa ke disebut sida iya nya Sentuhan Sanubari ketegal kena lama agi deka peresa SPM tau. Um Pemelima ga tuai tu tadi tuai maya um kisah tu nyadi tu. Pengudah tembu ngemas diri apa nama semua barang ka dibai apa nama semua duai tadi pen lalu nurun ari buding nya ngelawa ngagai school kin. Laban ke udah dipadah dini endur form lima ngatur pengawa tauka program sentuhan seno bari tu tadi duai ba makmal komputer. Au ke makmal komputer nombor dua. Dia deh seduai iya. Ke iya meh tadi nuju makmal nya pejalai ti diri um laun ari orang. Orang bukai dah datai magang. Dalam pejalai seduai nuju ngagi makmal kiya tadi tu ai dia meh kaban dia ke benama Velezan tadi. Emm ngasai ke bisi utai ti ngasuh ati takut sereta utai nyelai tau. Bulu pegu nya sekejap nyeregu kekadang nya enda menyetadi apa nama semua tu ai. Laban ke seduai ne tadi bela bekelekik ketawa betusi cerita pangan diri ke chali nyu nadai entu takut enda deh nya tadi kena nyeliah ke ari utai ke dasai asai kena nyamai ne tadi duai sekuma kentu jalai laban duai aja ke penudi pansut ari serama malam nya de. Pemuas ke bejalai dia deh seduai a. Nya beleza enggau Vanessa tu tadi tu nyit neh laban pejalai seduai nuju ke mama kin tadi duai dia deh duai dipa pengajar au pengajar ke ngajar sida ke malam nya betugas malam nya nama deh ati seduai nyu ketap ketap weh laban ke ngumbai cikgu enda nemu seduai ke laun nya ine ma penyadi tangkap cikgu ngai ke danu cikgu pia ko nya tadi. Emm datai ba depan ba hma nya cikgu enchika pinggang ah. Hha magai rutan. Cikgu lalu nanya, Nama kita laun amai nurun? Pia ku cikgu nya laban ke ba julau sigi inya Iban nya wai. Nyu cikgu Iban ne meda tadi tu cikgu indu nya tu wai. Emm pengawa orang nyudah ka berengkah ba mama ading seduai baru datai. Ni dui ku enggau duai nya agi tadi deh. Pia ku cikgu nya wai. Nanya seduai iya. Seduai perlu pening pengan diri ninga pengajar cikgu indu tadi nanya ke ni dua iko agi ke enggau duai entudi duai rak belakang nya tadi. Em kaban ke nyadi veleza lalu nyaun nadai cikgu kami duai aja tadi penudi sekali ari buding nya deh. Nadai orang bukai enggau kami duai. Pia ko veleza weh. Pengajar nya baka enda pechaya ke duai iya. Enda ah. Anang ka belalai ke aku kita. Anang ke bula ke aku kita. Tuai deh. Aku bisi meda dua iko dagih entudi dua dik nurun ari buling tadi datai ba pun jalai nya masuk ke sekul kitu duai nya nadai agi. Dini duai belalai. Pia ku cikgu nyuai majak agi enda puas ati ke seduai iya nya tadi ngumbai ke bisi orang dua iko lagi dipeda iya. Entudi Veleza enggau Vanessa tu tadi. Nurun ari buding nyin ngelawa ngagai sekul kiya. Tang apabila udah datai ba sekul dia dua iku nya narit peda agi lesap apan nama semua. Aaa dia meh Veliza lalu madah, Apu cikgu, kami duai meh orang ke paling kepenudi sekali nutup lampu asrama tadi ba ba buding din. Nadai orang bukai agi si nya sigi talun mandi kami dua tu tadi. Sapa ke dipeda dua iku nya bah. Kami duai meh nya. Pihak ke Veneza wai ngelaban cigu nya laban cigu enda arap ke iya deh enda arap ke dua iya. Um pengudah nemu nya tuai aja narai orang bukai entudi dua iya tang cigu nya bisi meda dua iku indu ngena baju burak entudi seduai iya. Enda ngena dep peda gamal laban jauh deh tang cigu nya meda. Dia meh gamal pengajar cigu enti alu tendur. Alu bebali takut. Gining-gining. Baka ke kesal. Iya perlu ngasuh Veleza enggau Veneza nya masuk ke mamal kiya nyebah jampat. Udah nya tadi, cikgu nya perlu masuk lalu ngunchi pintu nya ari dalam nya nyi. Nama ne, laban sigi tetakut ari tuai sampai bemamal diau tuai nyergu pegu tuai. Au, orang bukai ke ninga utai ku cikgu ari luar tadi pula nadai munyi magang dalam. Nya pula takut apan nama semua nyu nang kretik sida dalam nyin. Aa nama deh pengudah ke kes nya aa nama deh pengudah kes nya tadi begau meh sida iya siti siti sekul nya siti asrama tadi tu ai. Ketegal aaa kes ke dipeda cikgu nya tadi laban ukai bula amai nya deh. Bepun ari sehari nya, Veleza enggau Veneza tu tadi nyungai agi nurun laun ari serama nya. Biya seretai nurun enda ngira nya pagi enda ngira malam laban takut kediri enggau ke jadi baka nya tadi. Nyadi ba channel Panggul Ibau, aku mayuh amai udah berkonsika cherita-cherita ti nyadi ba skul, ba serama apan nama semua dawai. uhh Enda ulih dinafika nah enti ba serama sigi bisi ja kes-kes ko deh. Kes tu lah kes nya lah deka kitai ngembai bula amai. Aku enda tegiga ke siti cerita da kala dibacha aku suba ba aaa reti nama nya ba facebook. Nyangka kita bisi nemu tau madah ka aku au tau mega madah ngagai orang ke empu cerita nya. Aku suba kala macha cherita siti orang ke ba school nya. Au iya ke luput laban malam nya uhh iya bisi meda pala indu nya tegantung ba tangga nya da wai. Iya ka nurun school malam nya laban laun meh ketum meh. Aku ninga laki tu ke indu nya ke deh. Sekali iya ka nurun ke deh, ka nurun tangga nya laban dua tingkat serama ne. Dia iya meda pala antu nya wai, pala indu ke menuh diri ka ba serama nya. Tekitange ba tangga enta adi nya iya lalu luput. Anya ke bacha aku suba duai. Diatu nyadi maya aku macha suba bedau bisi program tu kitai agi ti diri. Nya diatu aku udah bisi program tu giga aku enda temu giga aku enda temu manah main crita nya suba wai. Endang sigi kala nyadi ba siti menua siti school aku nemu school nya. Aku nemu crita ba school nya aku ka ngiga nya sebenar tapi aku enda temu ke crita nya agi. Nya masalah tadi. Taja pen aku nemu school nya tang aku enda nemu tang aku enda kena school dia aku nemu school nya tang aku enda nemu cherita amai nya. Au nyadi nembiak nya tadi nulis cherita nya ba facebook panjai cherita nya suwai cherita iya nya ye nembiak nya badu school uhh sehari nya mega laban udah kena kachau nya nya nya uhh pala antu tadi. Nya ku ai uhh engka iya bisi ninga ke iya minta nuan whatsapp aku madik au nemu nombor telefon ku bisi ba ruan deskripsyen dia nyadi cherita pandak kita abis nya. Nya nama cerita pandak tadi au. Bisi pengajaran nya cerita pandak tu tadi tu wai anak lalu nurun sekul deh. Anih kita ke bukai tu wai. Bisi cerita pandak, enda ngira cerita pandak, cerita panjai uji tulis kita au. Aaa cerita mama nyadi ba menua kita ka, ba bala ka, ba tanah ka, bumai enda ngira ba dini dini endur ba pasar ka, ba hotel ka, ba aaa offshore ka, ba kapal ka, ba perau, tulis aja. Aku nusi kitai, ke. Anak ngirau, sagi aku bisi harapan kita untuk bekunsika cerita sigi cerah. Ok aku meri peluang agi semua kitai ke ba Sarawak ditu au nang ira ba Sarawak bisi mega bala bala ari Johor ari Brunei ari JB eh ari JB ari Pulau Pinang bisi KL bisi mayuh siku nya ari nya ari ke Pahang ke Seiku ke Iban jadi ngaran din gawa din lalu bekusi cherita bisi maksud aku ditu ila nang irau au nyadi naka nyajak kenang kitai sekali tu nya ari aku nya bejalai Pengelibau nya bujang pengeri tau ke Tan Sri Tun Rajak ninga sapa channel tu ana ninga siga semak selalu.